Бүген бик күп кешеләр китап укучылар азаюына зарлана. Чынлап та, теге элекке совет чорындагы кебек, ну, элек ничек иде, китаплар кайтса, яхшы китаплар кайтса, китап кибетләрендә чират була торган иде. Менә бүген андый чиратлар юк, шуңа күрә китап укучы бетте дип зарланучылар да бар. Мин һәрвакыт бер нәрсәне мисалга китерәм, менә ул чорда колбаса кайтса да чират була торган иде кибетләрдә. Башка нәрсәләргә дә, хәтта икмәккә чират булган чорлар була торган иде. Менә хәзер чиратлар юк. Ләкин без моңа карап кына, кеше хәзер икмәк ашамый, колбаса ашамый дип әйтә алмыйбыз. Менә китап белән дә шундый ук хәл. Хәзер товар дефициты бетте. Хәзер кулланучы товар юлламый. Хәзер товар кулланучыны юллый. Менә шундый ук хәл әдәбияттә дә, китап базарында да. Шуңа күрә бүген авторларга үзләрен халыкка таныту ихтыяҗы килеп чыкты. Менә моның бу өлкәдә интернет бик зур корал була ала. Менә интернет аша авторны, аның иҗатын ничек танытырга мөмкин соң? Беренчедән, менә урысларда инде алар бушлай китапханәләргә әсәрләрен куерга мөмкиннәр. Менә монда кирәкле контингент, алар алалар, укыйлар, танышалар. Бездә андый әйбер шиклерәк, чөнки китапханәләр бик күп түгел. Менә безнең өчен, татар авторы өчен мин инде интернетта танылуны менә шушылайрак бәйләнештә күз алдына китерәм. Иң беренче, иң кирәкле әйбер, Бу авторның сайты. Сайт мөһим, чөнки ул интернетта авторның визит карточкасы булып тора. Монда автор турында мәгълүмат булырга мөмкин, аның китаплары, әсәрләре, гомумән, кирәкле бөтен нәрсәне авторның сайтында тупларга була. Аннан соң социаль челтәрләр. Һәм инде ну, социаль челтәрләрнең ни өчен кирәклеге, ни өчен әһәмиятле икәне билгеле инде, чөнки монда аралашу мөмкинлеге бирә, кеше үзенең укучыларын туплый ала, алар белән аралашырга мөмкин. Видеохостинглар, менә монда автор үзенең әсәрләрен, әсәре турындагы укучыларның фикерләрен урнаштырып бара ала. Гомумән, укучыларына видео язмалар ясап, кызыклы язмалар ясап, аларның игътибарын яулый ала. Аннан соң эзләгечләрдә реклама, менә Яндекс Директлар бар. Эзләгештә реклама инде кеше, мәсәлән, китап эзли икән, китап эзләгән чагында синең әсәрең килеп чыгарга мөмкин. Синең язучы дип эзли икән, әйтик, Яндекстан, шул язучы дип ул эзләгәндә синең сайт яки анда синең реклама килеп чыгарга мөмкин. Менә эзләгечләрдә реклама бу Нигездә инде менә Яндекс Директ та эшләйләр, Google AdWords да эшләп була. Э, бу э, түләүле реклама һәм э, бик җиренә җиткереп, җентекләп эшләп куллансаң, бик тәэсирле реклама. Аннан соң шундый ук реклама социаль челтәрләрдә дә бар. Социаль челтәрләрдә аның мөмкинлеге Менә мондый, кешенең, укучыларының бу очракта бит инде авторның яшенә карап, нинди җенестән булуына, кайда яшәвенә, нинди телне куллануына карап, син кешеләрне, менә шул кешеләрне сайлап алып, аларга үзеңнең рекламаңны күрсәтә аласың. Авторның сайты, иң кирәкле әйберләрнең берсе дидек. Ул инде һәрвакыт. Теге эшләп куйдың да бетте түгел. Ул һәрвакыт тулыланып, даими рәвештә э, кызыклы итеп алып барылырга тиеш. Монда автор турындагы мәгълүмат, аның белән әңгәмәләр, әсәрләрен, әсәрләренә рецензияләр, укучыларның сорауларына җаваплар, яңалыклар һәм башка кызыклы э, язмалар урнаштырырга мөмкин. Сайт ясау ул кыен түгел, Бушлай эшләргә дә мөмкин. Мондый хезмәтләрне тәкъдим итүче сервислар бик күп. Мин аларны санап тормыйм. Теге бесплатный сайт дипме, ничектер эзләвештә, әйтик, Яндекста яки Гуглда җыйсаң, барысы да килеп чыга. Ләкин мин түләүле итеп эшләү ягында. Бушлай Хостинг яки бушлай конструкторларның үзләренең кимчелеге бар. Беренчедән, алар сезнең сайтта үз рекламасын күрсәтә. Бу язучы имиджына бик уңай тәэсир итми, чөнки синең, әйтик, Синең шедеврлар янында ниндидер анда кер порошогы яки э, э, кредит яки анда э, хит нәрсә булса да рекламалар, казино мәсәлән рекламалар икән, бу инде сиңа дәрәҗә өсти торган әйбер түгел. Икенчедән, бушлай күрсәтелә торган мондый хезмәтләр ул көннәрнең берсендә юкка чыгарга мөмкин. Иссез, нисез Теге эшләделәр, ярый, җитте дип әйтеп кул селтәдесәләр, синең сайтың да юкка чыга һәм аны үстерергә тырышып түккән хезмәтең дә яна, юкка чыга, югала дигән сүз. Ә түләүле сайтта син үзең баш, үзең түш буласың, бу кемнәрдер уйлаганча бик кыйбат әйбер түгел, елына өч мең, биш меңгә төшәргә мөмкин, үзе генә инде Ну, бу очракта сез үз сайтыгызга үзегез хуҗа, аны теләгәнчә үзгәртәсез, теләгәнчә көйлисез, теләгәнчә матурлыйсыз. Аннан соң э, сайт ясау ул бик катлаулы әйбер түгел. Моның өчен инде иң беренче шартта хостинг сатып алырга кирәк. Хостинг сатып алу өчен Ну, монда да эзләгечләр сезгә ярдәмгә килә. Мин аларны санап утыра алмыйм, чөнки үзгәреп торалар. Аннан соң һәр кайсын сез үзегез сайларга тиешсез. Монда эзләгечләрдә инде әйтик, хостинг для сайта яки просто хостинг дип кенә эзләсәгез, анда инде олы бер исемлек пәйда булыр. Менә монда ул эзләгечләр арасыннан үзегезгә кирәген сайлап аласыз. Монда инде аларның бәясенә эшләү тизлегенә, ышанычлы булуына, андагы файлларның әйбәт саклануына, аларны теге урыс восстановить ди бит инде, теге югалса, кире кайтару мөмкинлеге булуына игътибар итәргә кирәк. Хәзер теге бөтен сайтларда да җүнле генә әйбәт заманча программалар бар. Шулай да мин тизлек иң мөһимедер дип уйлыйм, чөнки озак ачыла торган сайтка Бер кеше дә аның ачылганын бершәр минут буе көтеп утырмый, ачып карый да, әгәр әйләнеп утыра икән, ул аны ташлап чыгып китә. Һәм бу инде эзләгечләр, теге Яндекслар, Гугллар алдында да сайтны бик э, әйбәт итеп күрсәтми, булдыксызрак сайт итеп күрсәтә. Чөнки моңа э, укучыга кызык түгел бу, укучы моны ташлап китә дип Уйлыйлар инде, менә эзләгечләр һәм аны СНИның эзләүнең беренче битенә чыгармыйлар. Беренче бит мәгәр чыкмаса инде аңа укучы керми дигән сүз. Аннан соң домен алырга кирәк инде. Домен бу сайтның исеме дип әйтергә дә мөмкиндер, әйтик, нигездә инде аны авторның исеме белән билгелиләр. Автор исеме ру, автор исеме ком, мәсәлән, Марат Кабиров ком, яки stringking.com Менә шул рәвешлерәк эшләсәң, әйбәт була, чөнки анда сайт белән бергә синең исемең дә яңгырап кала. Һәм эзләүчегә дә җайлы була. Ул э, синең исем фамилияң җәй икән, менә шушы синең исем фамилиядан торган сайт алуга эзләвечнең берничә битенә килеп чыгарга мөмкин. Бу монда доменны хәзер доменнарны кириллицада да эшләп була, әйтик, теге кирилл, теге урыс хәрефләре белән Марат Кәбиров ком мәсәлән автор ком эшләргә мөмкин, ләкин мин ул яклы түгел, чөнки Эзләгечләр, бик күп эзләгечләр менә боларны әлегә латиницада булган әйберләрне кире кагалар. Һәм бу бик күп хезмәтләрдә сайтны үстерә башлаганда, аны пропагандалай башлаганда күп хезмәтләрдә кыенлык тудыра. Шуңа күрә кириллицада түгел, ә латиницада эшләү яхшырак. Менә хостинг белән домен алып куйгач, хәзер инде сайт өчен э, движок кирәк. Э, моны инде э, КМИСта дип аталар, э, атыйлар контент менеджмент систем э, була инде. Бу сайт белән идарә итү системасы э, шундый программа, скрипт дип тә әйтәләр инде. Алар бик күп төрле түләүлеләре дә, түләүсезләре дә бар. Әйтик, э, WordPress, Joomla, Drupal, Битрикс һәм башкалар. Мин WordPress белән эшләү яклы. Бу бик җайлы программа. Ул бушлай, һәр вакыт яңарып тора. Мөмкинлекләре зур. Белмәгән кешегә дә эшләргә уңайлы. Бу движок турында, WordPress турында кулланмалар бик күп. Теләгән кеше шуны интернеттан табып өйрәнә ала. Инде менә шу WordPress программасын хәзер доменга урнаштыргач, сайтның темасын сайларга кирәк. Тема ул сайтның шаблоны була инде, дизайны. Нинди төстә, нинди рәвештә була, текстлар, фотолар һәм башка гомумән бөтен контент ничек урнаша, менә э, болар инде шушы шаблонга, шушы темага бәйле. Бу темаларны бушлай рәвештә табырга мөмкин интернеттан. Э, түләүлеләр дә бар, заказ буенча да ясатырга була. Монда э, автор үзе ничек теләй, ничегрәк уңайлы, нинди мөмкинлекләре бар, барсы да үзеннән тора. Менә шуннан соң сайтка мәгълүмат урнаштыра башларга мөмкин. Әйткәнемчә, автор турында язмалар, аның әсәрләре яки әсәрләренә өзекләр, китаплары, э, әсәрләре турында тәнкыйть мәкаләләре, рецензияләр, укучыларның фикерләре һәм инде монда китапларны сату оештырырга да мөмкин. Моның өчен VoCommerce дигән программа бар. Ул WordPress белән бергә эшли. Монда шушы программа VoCommerce ярдәмендә мөмкин кәгазь вариантларын сатырга да, китапларның электрон вариантларын сатырга да. Болар менә шу WordPress программасы сайт ясау өчен тулы мөмкинлек бирә. Барысы да инде автордан, аның фантазиясеннән тора калган да. Ләкин сайт ясап куйдым да, бөтен халык шунда ябырылды, бөтен кеше шуны укый башлады дигән сүз түгел. Э, гадәттә сайт ясаганнан соң анда беркем дә кермәячәк, чөнки беркем дә белми. Менә халык белсен өчен хәзер инде менә сайтны таныта башларга кирәк. Менә сайтның иң мөһим роле шунда, Сез сайтны, үзегезнең сайтыгызны таныткан вакытта, сез авторны да танытасыз, сез үзегезнең китапларыгызны таныта аласыз. Бу инде бер база булып тора, авторның бер платформасы. Шунда, әйтик, э, мин инде э, реклама бирә алмыйм, Марат Кабиров әйбәт язучы, менә шулай-шулай дип. Ә китапларымны Рекламалау өчен мин аны кайдадыр куерга тиешмен, ниндидер сервисларга куерга тиешмен. Менә бу очракта мин аны үземнең сайтка куям һәм үзем турындагы мәгълүматларны да сайтка куям һәм шушыларга реклама ясыйм. Менә бу очракта инде рекламаның төп төп әйберсе ике төргә бүленә диергә мөмкин. Сайт ясагач, иң беренче сайтны таныту җәһәтеннән аны Эзләгечләргә теркәргә кирәк. Яндекска, Гуглга. Аннан соң э, бик э, әйбәт каталоглар бар, көчле каталоглар. Бу Google каталогы, Mail.ru каталогы, Rambler.ru каталогы. Гомумән менә шуларга теркәп чыгарга кирәк. Һәм инде әдәбият турындагы сайтлардан сылтамалар булса менә шу сайт э, сезнең сайтка, авторның сайтына бу бик әйбәт була. Әдәбият турындагы сайтлардан, татарча сайтлардан, әгәр ул татар телендә икән, әгәр аның инде җирлеге Казанда икән, Казан сайтларыннан сылтамалар булса, бу бик әйбәт булачак. Чөнки ул сылтамалар буенча кеше дә керергә мөмкин, ул сылтамалар эзләгечләр алдында сайтның абруен күтәрә, чөнки сезнең әйберләргә сылтаналар икән, димәк, Сез инде ниндидер әһәмияткә ия буласыз дигән сүз. Һәм сайтны танытуның беренче э, адымы SEO дип атала инде бу сайтны ана шушы эзләгечләр аша таныту юлы. Моңа ана шул сылтамалар алу да керә. Укучы сезнең исем-фамилияне э, эзләгечтән эзли икән, анда иң беренче юлында сезнең сайт торырга тиеш. Әгәр мәсәлән, э, э, Сезнең сораган әйберне моны инде ключевое слово дип әйтәләр, ачкыч сүз дияргә дә мөмкиндер безнеңчә. Менә шул ачкыч сүзләрне күп эзлиләр икән. Сайтны таныту күп эзләгән ачкыч сүзләр э, белән э, сайтны таныту авырырак. Әгәр бу сүзләрне әз эзлиләр икән, монда инде э, эзләгечнең беренче битендә булу бик кыен түгел. Бу инде Бик сөю ул үзе бер э, фән кебек әйбергә әйләнеп бетте хәзер. Аның үз нечкәлекләре бар һәм аны э, ниндидер бер чыгышта гына аңлатып бетерү мөмкин түгел. Аның буенча китаплар бар, дәресләр бар, аның буенча укыталар. Һәм инде монда белемеңне камилләштерергә туры килә. Икенчесе инде СММ дип әйтәләр бит инде. Монсы социаль челтәрләр аша сайтны таныту. Менә сайтыгызда булган кызыклы әйберләрне сез, кызыклы язмаларны социаль челтәрләргә, үзегезнең аккаунтка, группаларга, төркемнәргә элеп барасыз икән. Э, Монда инде шушы сылтамма буенча сезнең сайтыгызга кеше керә, ул язмаларны укый, ошаса үзенең битен алып куярга мөмкин, э, дусларына тәкъдим итергә мөмкин. Менә шул рәвешле таныту, э, авторны таныту җайлырак була башлый. Э, менә монда э, шулай ук социаль төркемнәрдә автор иҗатын яратучылар э, социаль челтәрләрдә автор иҗатын яратучылар төркеме оештырырга мөмкин монда кешеләр туплау баштагы мәлне әгәр автор бик билгеле түгел икән монда кешеләр җыю бик җиңел булмый шуңа күрә кайберәүләр инде ул кешеләрне сатып та алалар ләкин мин сатып алу яклы түгел Э, чөнки э, ул сатып алынган кешеләрнең сезгә бер файдасы да тими э, үзегез генә буталасыз инде табигый рәвештә килгән укучыларыгыз сезнең терәгегезгә таянычыгызга сезнең инде даими укучыларыгызга әйләнергә мөмкин нинди социаль селтәрләр белән эшләргә соң гадәттә инде Вконтактены яшьләр, бала-чагалар э, социаль челтәре дигәнрәк фикер яши иде. Э, Инстаграм ул яшьләрнеке. Э, Фейсбук инде ниндидер дәрәҗәгә ирешкән кешеләрнеке, ә Одноклассник ул картларныкы, әби бабайларныкы дигәнрәк фикер яши иде. Хәзер инде бу чикләр җуелып бара. Шул ук ВКонтакте да да җитлеккән, өлгергән төркем, анда да әбиләр дә утыра кайчагында, апалар да утыра, барсы да. Шулай ук Фейсбукта да. Монда сезнең иҗатка кайсы якынрак төркемнәрнең шуларны җәлеп итәргә кирәктер, Шул социаль челтәрләр белән эшләргә кирәктер. Боларның, әлбәттә, идеалда барсы белән дә эшләү әйбәт, ләкин аңа барсын да бер дәрәҗәдә итеп алып бару ул чынбарлыкта бик мөмкин түгел, чөнки ул барыбер көч таләп итә, креатив булырга кирәк, эшләргә кирәк даими рәвештә. Шуңа күрә үзегезгә, иҗатыгызга, күңелегезгә туры килгән бер социаль селтәрне сайларга да, әнә шунда даими рәвештә эшләргә кирәк дип уйлыйм. Болардан тыш, эзләгечләрдә реклама, бу моңа кагылып үттек инде. Монда әйтик, сезнең нәрсәдер әйтик, сез тарихи китап язгансыз икән, татар тарихы на бәйләнешле сүзләр, татар тарихы, Татарстан тарихы, татарлар тарихы дигәнрәк сүзләрне җыеп, туры китереп, менә шу сүзләрне, ачкыч сүзләрне эзләгән кешеләр табарлык итеп реклама бирәсез. Моны инде мөмкин э, мин Яндекс нигезендә э, әйтсәм, Яндексның эзләү системасында кеше шушыны эзли икән, ул аны э, иң беренче биттә була инде сезнең реклама чыга менә монда. Яндексның РСЯ дип аталган әйберсе бар. Менә монда инде сез эзләгечләрдән кеше нәрсә эзли, шул кешегә сезнең реклама күрсәтелә. Моннан тыш э, социаль челтәрләрнең түләүле рекламалары бар. Монда э, монда инде э, кешеләрнең сез үзегезгә кирәкле контингентны, үзегезгә кирәкле кешеләрне туплап бирә аласыз. Сезгә әйтик, яшьләр өчен язгансыз икән, үсмерләр өчен роман язгансыз икән, сез инде әйтик 14 яшьтән 18 яшькә кадәрге Кешеләрне туплыйсыз, боларның э, татар телен белүләре кирәк икән, сез татар районнарыннан кешеләрне туплыйсыз. Менә шулай итеп э, үзегезнең э, үзегезнең булачак укучыларны җыясыз. Һәм шул рәвешле реклама бирәсез. Менә монда рекламаны инде реклама биргәч, кайдадыр күчергә тиешләр. Менә монда сезнең сайтыгызга күчү отышлы була. Менә шул рәвешле алып барырга мөмкин интернет рекламаны. Бу инде бик җиңел әйбер түгел, чөнки язучыдан, автордан көч таләп итә, белем таләп итә һәм һәрвакыт эшләү таләп итә. Ну, хәзер заманы шундый, бер нәрсә дә эшләми генә бер нәрсәгә дә ирешү мөмкин түгел. Шуңа күрә теге яздым да мин бөек дип утырырга гына кирәкмидер, үз әсәрләреңне әзме-күпме алга этәрергә, укучыларга җиткерергә тырышырга кирәк. Мин шушы юлда сезгә уңышлар телим.